Sinjuri, dan id-dan u jiena s-san u nilqawkom għall-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Eh, kif qed taraw aħna qegħdin hawnhekk eżatt fejn eh, triq il-Boqana u din it-triq eh, ġiet irranġata grazzi għal Infrastructure Malta. Fil-fatt ma nafx iżżid ħaġa inti imma ħankun qegħdin nispjegawlkom bħalissa fiex waslu xogħlijiet hawnhekk U mbagħad se mmorru daqsxejn
Infrastructure Malta waslet fit-tieni fażi ta' bini mill-ġdid ta' Triq il-Buqana fejn żdiedet ukoll korsija li mill-Mosta twasslek għall-Imtarfa u l-istess korsija tar-roti fl-istess direzzjoni. Minħabba dawn ix-xogħlijiet parti minn Triq il-Buqana ingħalqet għal ftit ġimgħat. L-aċċess għal din it-triq mill-Mosta u l-Imġarr fejn hemm ir-roundabout ta' Sriedek fid-direzzjoni lejn l-Imtarfa u r-Rabat jinsab magħluq. Għalhekk, meta tkun nieżel mill-Mosta u l-Imġarr fid-direzzjoni tal-Imtarfa, ir-Rabat, Ħ'Attard u Ħaż-Żebbuġ, segwi t-tabelli lejn ir-rotta alternattiva minn Triq San Pawl tal-Qlija fl-inħawi ta' Ta' Qali biex tgħaddi mill-Mosta lejn l-Imġarr. Trid tuża din ir-rotta temporanja wkoll. Il-korsiji ta' Triq il-Buqana f'direzzjoni lejn it-Tramuntana li mill-Imtarfa joħduk lejn il-Mosta għadhom miftuħin. Importanti li meta tkunu għaddejjin minn hawnhekk issegwu t-tabelli li ħa ssibu fit-triq u ovvjament issuqu bil-mod għall-prudenza. Minbarra l-bini mill-ġdid tal-korzija mill-Mosta lejn l-Imtarfa, Infrastructure Malta fit-tieni fażi qed tibni mill-ġdid ukoll il-pont li jgħaddi minn fuq Wied il-Qlejja, jew kif nafuh iktar, iċ-Chadwick Lakes, li jinsab proprju fl-istess triq. Fix-xhur li għaddew, Infrastructure Malta bniet mill-ġdid korzija tal-karozzi u oħra tar-roti mill-Imtarfa li twassal lejn il-Mosta. Hemm partijiet minnhom illi diġà huma miftuħin. Infrastructure Malta fetħet ukoll żewġ bypass lanes ġodda mar-roundabouts li jinsabu fit-truf ta' din it-triq. Dan għaliex permezz ta' dawn il-bypass lanes jitnaqqsu r-riskji ta' inċidenti u t-traffiku jimxi ħafna aħjar. U jien ninsab hawnhekk San Pawl il-Baħar, propjament il-Qawra. fit-Triq Għawdex li għadha kif tlestiet minn Infrastructure Malta flimkien ma' Triq it-Turisti li hija dik it-triq it-twila li tista' tgħid taqsam bejn Buġibba u l-Qawra. F'nofs Triq Għawdex hemm ukoll l-aċċess għall-venda tal-karozzi tal-linja tax-xarabanks u ovvjament dawn il-ħin kollu deħlin u ħirġin. Meta Infrastructure Malta biddlet il-wiċċ tat-triq, ħasbitlu wkoll peress li hemm influss kbir ta' xarabanks il-ħin kollu deħlin u ħirġin, għamlitu ħafna iktar b'saħħtu biex jiflaħ għal dan l-iskariġġ. U issa ninsab fi Triq Turisti li hija triq li taqsam minn Buġibba sal-Qawra sa fejn qiegħdin aħna bħalissa. Din it-triq ukoll kellha bżonn jinqalgħalha l-wiċċ kompletament u jsirulha pedamenti tal-konkos biex b'hekk tkun iktar soda. Infrastructure Malta issa lestietha din it-triq u tista' tgħid li hija miftuħa ħlief għal dil-biċċa li ħa norikom. U din il-parti ż-żgħira li qegħdin taraw hawnhekk hija l-parti li jonqos. Din ħa ssir wara s-sajf għaliex hawnhekk jirrikjedi xogħol ħafna iktar estensiv, tajjeb, fosthom il-bdil ta' katużi kbar ta' dranaġġ u allura Infrastructure Malta ppjanat li tagħmel dan ix-xogħol wara li jispiċċa s-sajf biex kemm jista' jkun ma toħloqx iktar inkonvenjenti. Sinjuri, dawk kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Aħna niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla tinsewx tagħmlu like fuq il-YouTube, Instagram, eh, Facebook, insomma s-social media kollha ta' Infrastructure Malta. Grazzi u niltaqgħu d-dieħla.